Thlir tu te chibai vek kule tun chum chu khawvela mite kan tih tam tak zinga alar ber pawl Abdul Razik chanchin tlema zawng ka rawn sawi dawn a. Amah hi khawvela zaithiam, rapper, tin boxer te ber tia chhinchhiah a ni bawk a ni. Thlertute a tawp thlengin min lo ngaihthlak sak a, min lo thlersak leh tur cheuhin ka sawm hmasa duh cheu a, tin ka channel hi i lo la subscribe ve lo va nih chuan sub button min lo hmeh sak hram dawn nia. Abdur Razik hi a pum rua en mai chuan kum thum, kum li vela upa emaw tih mai tur a ni a, mahse kum sawm pariata upa a ni tawh thung a. Tun kum kum sahnih sawmhnih pahniha hian kum sawm pakua upa a ni ve leh dawn chiah a ni. Amah hi kum sahnih pathum September ni thuma Tajikistan Panjaken district a apianga Tajik singer tia hriat lar a ni a. Internet khawvela a lar hle a, Tajik rap song pakhat avangin a rawn lar chhuak a, zai leh rap lam hi a ti thei fu a ni. Tin, YouTuber a ni tel bawk a, a thiam thil zai, rep leh thil dangte pho chhuah nan leh chumi hmanga sum a hai luh theih nan hian YouTube channel pakhat a hming Avlod Media tih nen an thawk dawn a ni. YouTube khawvelah pawh hian a lar hle bawk a, tin Instagram lamah pawh a lar vet vet hle a. Tunah kum sawm pariatna a hmang chho chan chiah a, mahse internet khawvela mi lar ber berte zinga mi a ni thei der tawh bawk a ni. Tin, Instagram, YouTube bakah hian TikTok-a account a nei bawk a ni. Abdul Razik hi mi khawsa thei tak chhungkua atanga sei lian a ni lo va, a nu leh pate chuan huan an nei a, chutah chuan thil chi hrang hrang chingin chu chu an hralh leh thin a, chu chu an eizawnna ber a ni. Sum lamah pawh hian buaina an tawk ve fo mai. Sum lama an harsat em avangin Abdu chu a nghawng nasa hle a. Abdu hian naupang te nih laiin rickets tih natna a nei a. Mahse, amah enkawlna tur pawisa an nei zawh lo avang chuan Abdu taksa chuan a tuar chho ta zel a. A natna chuan a chhan a ti tawp ta a ni. Mite ah a chhuah phah ta hial bawk a. Kum sawm paruka upa a nih lai pawhin amah hi chu kg sawm pahnih chauh a rit a ni bawk a, chu chu thil nih dan tur pangai lo tak a ni a, Abdu hriselna atan pawh a tha lo hle a ni. Mahse a chhungten amah leh a natna enkawl turin pawisa an nei miau si lova, tanpuina an dawng bawk si lo nen mi pangai taka a chhuah leh theih nan tih dan a awm vak tawh lova ni. Tunah pawh hian kum sawm pariat laia upa chu a ni ve tawh a, mahse fitthum leh inches thum chauh a sang a ni a, kg sawm pasarih vel a rit a ni bawk a ni. Mahse a upat chhoh hnuah a natna chu enkawl sak a ni a, a dam tawh ngei pawh beisei a ni a. Mahse a hun lai enkawl a nih loh avangin a pum rua velin ngai a awh thei tawh dawn lo an ti thung a ni. Abdu hian a tun hmanun leh an chhungkaw chungchang vel hi a sawi chhuak ngai vak lo va, chuvangin a zirna lam te leh a tun hmanun vel hriat theih a tam lo hle. Chutih rualin Abdu hi kum lama naupang te a ni atang tawh a, music lam ngaina a tui chilh tawh a ni an ti thung a. Zai leh rap lampang hi a tui chilhna a lo rei ve tawh viau a ni awm e. Mahse a lar chhuak a lar chhuahna erawh a la rei lo hle. Am ang thova rapper leh a pianna ram a mi Tajik rapper tia an lo hriat lar ve tho berawn chuan Abdu talent chu a rawn hre chhuak ta a, a music thiamna te chu a rawn hriat chhuah sak ta a. Abdu chu khawvel mi tam zawk hriat a tih lar a, a thiam thil te pho chhuah sak chu a chak ta hle a. Tichuan Beron zawk chuan Abdu chu a rawn be hmasa ta a, thawhpuiah a rawn sawm ta a ni. Abdu chuan a lo hnial lo nasa hle mai a, mahse a chhungte chu an lo strict ve viau nge ni. A pa chuan rapper nia music industry zuan luh chu a phalsak a ring chiah lo va. Mahse Beron chuan a pa chu tha takin a biak sak a, a rem tih theih nan leh Abdu suang tuahna te tih hlawhtlin a sak a nih theih nan te Beron chuan hma a lak sak ta a. A tawpah chuan Abdu a pa rilru chu a hneh sak a, Abdu leh Beron te chuan thawk dun ta a ni. Abdu pawhin a suang tuahna te tih hlawhtlinna a awm theih nan leh a hma lam hun atana a inbuatsaih theih nan tiin a chenna in a ram chu a chhuahsan ta a. Tichuan, thingtlang atangin khawpuiah. Kum sawm pali sawm panga vel upa a ni changin a khawsa ta a ni. Beron hian a chanpui nasa em em mai a, a natna chungchang vel pawh a hriatpui vek tho va, medical exam te pawh a neihpui thin a. Chute changa an hriat chhuah thar chu Abdul hian enkawlna a dawng zel thei nih chuan amah pawh chu centimeter sawmli sawmnga thlenga a la san belh theih hret hret thu a ni a. Chumi tur chuan Beron chuan puih ngei a inhuam bawk a ni. Abdu hi Tajik rapper tia hriat lar a nih tawh hnuah Tajik boxer tia hriat lar a ni ve leh ta a. Khawvela rapper leh boxer te ber tia chhinchhia a ni bawk a. MMA lam te luh chilh zelin boxing lam a zir nasa em em mai a. Boxer lar tak Aamir Khan nen te pawh an practice dun tawh bawk a ni. Amah ang thova mi te ve tho Hasbullah nena MMA fight an neih tur chungchang thawm chu a ri ring hle mai a. An inbeihni tur tak hi la tih chian a la ni lo na chungin boruak a hawt tha tawh khawp mai. Event pakhat an inhmuh chang pawh a an insual deuh thuak thuak lai te pawh chu theh darhsak a ni a, an lar phah hle bawk a ni. Abdu hi kum sawm pariat chauha upa la ni mah se leh a pian phunga pawh a rualpui te phak lo viau mah se, a naupan laia a natna in amah nghawngna te chu chhuan lama hmanga a chak zawng te tih loh phah nan a hmang chuang lo va. Mahni insit leh inkhawngaihnaa lam zawnga thil thlir hi a duh ngai lo va ni. A natna avangin mi pangai a pha thei lo tih pawh a inhria a. Mahse, an chhungkaw dinhmunin a zir miau lo avangin tih theih a awm lo tih a pawm thlap a ni. Mite a nih avangin a aia liante leh pangai zawkte thil tih theihte chu a ti ve thei lo bik tura a indah a ngai lo va, a luhlul vena lam tak a ni bawk a. A taksa avanga rilru han lo chang chu nei ve fo mah se le interview chang pawha han ṭah chang te pawh nei ve tho mah se, hmasawn tawh loh phah nan a hmang ngai lo va, chu chuan hlawhtlinna a hruai thleng ta a ni ber a ni. Abdu hi a lar chhuah hma hian mi hriat a hlawh theih nan tiin bazar ah te a zai ṭhin a, a te nain a aw te hi a lian ve reuh hle mai a, boruak a siam thiam hle bawk a, a aw hi a ngaihno bei a, Tin, a hla te pawh hi rilruah hian a cham veng vek duh a ni. Han ngaithla ve chin mah ula, a aw hian a len ti ve tho vang. Tin, amah hi entertainer tha tak a ni bawk a, a zaina video vel te pawh chu internet lamah te post a ni thin bawk a ni. Online community lama a video te, a zaina te, a lamna te post a nih thin avangin, An ram lama Rapper lar Beron pawh in a hriat theih phah reng bawk a, chuta changa in hre chho, in hmel hriat chho tan chu an ni bawk a ni. Tichuan Beron chuan Abdu chu a train chho ta a, hla thar te siam dunin chu an hla chu a hit rem rem hle a, ramah, an ramah nana na chuan lar dun vet vet tak an ni. Abdu hi Tajikistan tan chuan a hlu em em mai a, a chhan chu an ram zim te khawvel mipui te hriat hlawh vak loh. Tajikistan chu Abdu chuan internet khawvelah a theh lar hle a, mi tam takin an lo hriat phah bakah Tajikistan ram mipui te pawhin amah hi an chhuang hle a ni. Abdurazik hi mi fel tak leh kum phul lova thluakchhe tak nei tian sawi thin a ni a, a rilru pawh a tha hle ni tur a ni. Fak zui a hlawh khawp mai. A thu chhuak te hi tawi fel tak siin thufing tak an ni hlawm thin a. Chungkhat pawh interviewer pakhatin, Nupui neia chhungkaw din te i tum ve em? tih zawhna a zawt a. Mite kan nih avang hian mipa dik tak kan ni lo bik i tihna em ni? tiin a chhang a ni. A chhahna chu a tawi hle a, a sawi tum hrethiam lo tan phei chuan bo hu a awl khawp ang. Mahse a chhahna pek hi ngaihtuah zui chet chet chi a ni a, han ngaihtuah ve mah ula, a chhahna pek kha a rel teh a nia. Mipa dik tak nih hi kumah te, pian phungah te, pawn lam landanah te teh chi leh teh tur thil a ni lova, rilru lam a ni zawk a tihna a nih chu. Abdur Razik hian a career a platform chu hmang tangkaiin amah anga mite te leh pian phung lama midangte phak zan lo ho tan hma a la nasa em em a, thu tha tak tak leh finthlak tak tak te a sawi fo thin a. A eng lam zawnga an thlir ve theih nan leh an nihna te an zahpui lova inkhawngaih bik reng lo turin a fuih thin a ni. Tin, an pianphung pangngai tawk lo avangin an chak zawng thil te, tihlawhtling ve thei lo tura inngaite tan Abdu hi influencer tha tak, midangte tiphur thiam tak a ni a. A hring nun atang hian mi tam tak inchona, chhelna, chakna te pawh an lo neih phah hial bawk a ni. Chu chu a man a duh leh tum pawh a ni reng bawk a ni. Awle, thirtute, Inzavaia chungah lawmthu ka sawi a, khati zawng kha Abdu razik chanchin tlem a zawng ka rawn sawi theih te chu a ni a. A tawp thleng a min lo ngaihthlak sak thin avangin lawmthu ka sawi a. Video ka post leh turte min lo ngaihchansak leh dawn nia.